Armi d yiwwas deg wussan arebban, truḥ ɣer lexla, tebda ɣer tneqqec akk dinna, armi taqabect-nni n ccacu i tḥuza. Akken d imi i d-teskefl akk akal-nni, tufa tasenduqt Louise. Tɛedda teffer-itt, teffer tasenduqt-nni. Teffer-itt armi d asmi d-imeqqer ugma-s d ilemẓi. Tenna-yas, a gma, Tenna-yas tura lwacu-agi akka ara ɣ-ijemɛen ass-nni barek Rebbi, tenna-yas acu tura, nekkini aql-iyi-d d timɣureɣ deg leɛmer, keččini diɣen ilaq-ak ad tjewwǧeḍ ad txedmeḍ axxam, tenna-yas ssikked-d tin i k-iɛeǧben deg taddart-agi ad ak-tt-id-awiɣ, yenna-yas aha wetma, yenna-yas amek ara iyi-d-tjewwǧeḍ ula d axxam ur t-nesɛi ara, tenna-yas kkes aɣbel, Tenna-yas, Sɛiɣ ayen swayes ara kaɣeɣ axxam yernu ad tjewǧeḍ. Tɛedda tsuffeɣ-as-d tasenduqt-nni lwiz. Yenna-yas, Ihi axxam-a ɣbel deg-i ad t-ssikdeɣ anda ara d-naɣ axxam ara ɣ-yesdari. Yenna-yas, Ma d jwejt n myehwa nxtara-yi-tt-id. Ihi ɛeddan uɣen axxam.

Anda-t akkenni kitl akked tlawin-nni? Asmi wweḍ-d ɣer lexla, amek texdem tmeṭṭut-nni n gma-s? Di lbidal ad d-tleqqeḍ d timellalin n tsekrin, tleqqeḍ-d tufa ɣer lɛecc d tmellalin n wezrem, sebɛa tmellalin, tewwiḍ-t-id yid-s, tuɣal-d s axxam. Tesseww-as-tt-id i telwest-nni-ines. Dɣa talwest-nni tefreḥ. Tefreḥ, tefreḥ imi s-tenna tmeṭṭut-nni n gma-s-nni s iyya kan tura ad teččeḍ. Tefreḥ dayen kan. Nettat ziɣ meskint d timellalin n uzrem i s-d-tesseww. Tɛedda tečča-tent, tfukk-itent. Akken kra n wussan, yebda uɛebbuḍ-is yettcuffu ad s-tiniḍ ad d-tarew. Axaṭer izerman-nni ttbuɛbunen daxel uɛebbuḍ-is, ttimɣuren. Dɣa amek texdem iman-a tmeṭṭut-nni n gma-s? Truḥ ar bu yedmimen, tenna-yas, tenna-yas a wetma-k-in, a tṛebba aɛebbuḍ. Ay, yenna-yas, aha berka, aha. Tenna-yas, ma ur iyi-tumineḍ ara, Tenna-yas, Ruḥ ad twaliḍ amek yexdem gma-s-nni azekka-nni, ini-zed a wetma. Ini-yas, Ẓẓed acu cedhaɣ. Ini-yas, Cedhaɣ a yi-d-taniḍ aqerruy-iw. Ini-yas, Yakan tura ḍelq-d iḍarren-im. Ini-yas, Ad n-qqimeɣ am zik nes mi lliɣ d amecṭuḥ, tettaniḍ-iyi-d i yiṭij. dɣa tefreḥ wetma-s nni imi gma-s yemmekta-d akk lxir i s-txeddem asmi i meẓẓi. Tɛedda meskint teḍleq iḍarren-is teqqim. Winna yessers taqerruyt-is aqerruy-is sufella iḍarren-is ad d-ttani, netta yesmeḥsis ar uɛebbuḍ-is, yesla-yasen akk izerman-nni leḥḥun daxel, yiɣil d agrud. Amek yexdem imir-nni ɣur ixeddem? Azekka-nni, yenna-yas a wetma, yenna-yas a nruḥ ad tedduḍ yid-eɣ ad d-nezedem isɣaren. Bdan leḥḥun. Lexla tettak-iten i tayeḍ-mis, tenna, a gma ma newweḍ-d a s-yini mazal. A gma, anda tella lexla-agi anda ad d-nezedem isɣaren? Mazal. Armi wwḍen ar yiwet lɣaba. Yenna-yas, Dagi ara d-nezdem isɣaren. Ihi yesneɛmal izdem-d isɣaren, yeǧǧa-tt kan armi teɣfel, irwel-as-d, yeǧǧa-tt dinna. Ara tessawal, a bu yidmim n agma ulac, a bu yidmim n agma anda tella, ur teẓri akk anda ara tekk, yernu meṭṭeqrib ad d-yeɣli yiḍ. Netta yuɣal-d ɣer tmeṭṭut-is. Nettat teqqim din s ddew n ttejra tettru, tettru, tettru, tettru, meskint. Ata iɛedda-d syin i yiwen ufellaḥ, yufa-tt-id. Yewwi-tt-id s axxam-is. Yenna-yas aha, yenna-yas azekka ad nuɣal ar wemkan-nni, ahat gma-agi ad d-yuɣal ar ɣur-m.